Ha khensa ku va mi pfule chanele ya Matimba Emanuel Maloyi YouTube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na tichanele letin'wana ni lava ku vulavula hi mhaka leyi xana nyoka ya ndzundza i yini xana nyoka ya ndzundza yi kona na naswona nyoka ya ndzundza yi tirha yini nyoka ya ndzundza i nyoka leyi tshamaka endzeni ka mati i nyoka leyi thwasisaku vanhu ku va va va tin'anga. loko hi swi veka so hi ta ku yini i kokwana wa mikwembu or i hosi ya mikwembu lava va va pfumelaka ka ripfumelo ra xintu or ka ka ripfumelo ra ndhavuko va ta ni twisisa ku ni vulavula hi yini nyoka liya a yi dlayi vanhu nyoka leyi ya endla yini yo tshungula ivi wun'wana a ku loko ni twa va ku munhu va ri i teke hi nyoka ya ndzhuti a o fika a ti lahlela kumbe hi swi endlisa ku yini na nyoka ya ndzhudzha loko yi ku teka ku endleka swilo swo karhi ivi yi ta yi ta ku teka yi ya ku tshama na wena ku ematini yi ya ya ku thwasisa mikwembu ku i kota ku va n'anga ivi un'wana a ku va ka n'wina va swi tivisa ku yini na va ka n'wina va ta swi tiva hi loko va endleni va fambe va ya ba tinhlolo ivi tinhlolo ti va byela ku n'wana i kona. a nga lovangi i tekiwe hi mani? Hi vakokwani, i le ndzeni ka mati, i le ku thwasisiweni ka vun'anga, ka damu ro karhi. Ivi va famba va lavana na n'anga leyi tivaka mikwembu ya le ndzeni ka mati, ku ri mikwembu ya le ndzeni ka mati ni vulavula njhani na yona, ni communicate-a njhani na yona. Leswiya a swi endliwi hi mani na mani or hi n'anga yihi na yihi. Ku na tin'anga to karhi leti tivaka swilo leswiya. ivi n'anga liya yi ta hamba yi communicate-a na vona siku na siku nkarhi na nkarhi ku munhu luya i lava yini sweswiwani i nkarhi wo munhu luya a a a a endla swilo swo karhi ivi ku rhumeriwa na yini ku rhumeriwa na swakudya swo karhi leswi swi yisiwaka le n'anga liya yi ta vula ku sweswiwani vakokwana va lava yini ivi ku fika nkarhi munhu luya ivi a heta ku thwasa a vuya kwihi a vuya a kaya. ivi loko se a vuyile a kaya va ku i tshungula mavabyi ya njhani tin'anga ta ndzundzha to tala loko mo languta a va tshunguli mavabyi hinkwawo va specialize hi mavabyi yo karhi mina swo fana na mina ni mina kokwana wa mina a va tshungula tinhlanyi a va tshungula swifuva. Lava swi tivaka that's why mi kuma ku lava ni landzelelaka ka social media va vona kun'wana ni ku n'wa khonani kumbe ni ku tsatsa wani a ku ri kokwani tsatsa wani va khale lava nga kula malembe ndzhaku lava va tshamaka ka vo mbhokoto chavani river plus magangeni i le na vo valezia va swi tiva ku tsatsa wani or kokwana wa kona a va tshungula yini a va tshungula tinhlanyi tinhlanyi a ti ta ka hina na ha ri ntsongo. ni nge se tiva swa vutomi na ha ri tatata va bohiwe hi tintambhu va fika va va hiselela mirhi va hola mavabyi vo tala lava ni tivaka va ta fakazi vokokwani wa vona or vo mhana vona or va papa wa vona a va tshunguriwa le ka hina le ma ni twisisa se a ni vulavuli hi swilo swi no ka ni nga swi tiveki swin'wanyana i swihundla swo karhi kokwana a va hi byela va ku swin'wana a swi vuriwi vatukulu va mina ni nge pfuki ni mi byerile na siku na rin'we. ende loko mo languta vanhu lava va va khomaka hi hi hi va va va yaka va va yaka le ematini loko va vuya vo tala va vona a va ha voni kahle vo tala va vona va na problem yo va fa matihlo vanhu lava nga thwasa va nga thwasa endzeni ka mati ende n'anga ya le ndzeni ka mati or munhu wa mikwembu wa njhani siku leri a faneleke ku lova laha misaveni ku na mpfula yo karhi na mina ka hina swi endlekile. Hi Wavuntlhanu kokwani loko va ri ndlwini ku ne mpfula na vusiku ivi hi ya va lahla hi hi hi Mugqivela sorry a ku ri Sonto ya a ku ri Sonto hi va lahle hi Sonto ivi hi Sonto namadyambu ku na mpfula i ku endla i ku komba ku se va tlhelele kwihi ka mikwembu ya ka vona yi va tekini va tlhelele kwihi kwele kaya se leswiya swa ku mi ku tin'anga letiya ta ndzundza Hehe yiniyini tin'anga letiya ta pfuna loko mo languta tin'anga ta ndzundza a ta ha talangi mi nga kuma ku sele wun'we or vambirhi tin'anga ta ndzundza se tin'anga letiya a hi ti xiximeni loko ku ri ke ni ti sele ti ri timbirhi a hi va hlonipheni vanhu lavaya loko mi lava ku vutisa swin'wana mi lava ku khomela mi lava ku khomenta swin'wana nghenani mi khomenta mi vutisa kwala mi nga ta vutisa kona swin'wana swivutiso ni ta mi hlamula ka inbox. hi mhaka ya yini ya nyoka ya ndzundza tanihileswi ni vulaka ku swin'wana i swiphiri ni ta mi hlamula ku ka inbox ende loko ni ku hlamula ka inbox i nga teki i fika i yisa ka public hi ku ku ta va ku ri xihundla xa mina na wena na khensa ku va mi pfulele chanel ya matimba ya manana Maluleke xana kombela mi subscribe dankie.